Suuraa Annisaa suuraa afraffaa ayata dhibbaaf torbaatamii tokko yaa warra kitaaba harkaa qabdan daangaan dabrinaa amantaa keessan keessatti Allah irratti dubbii haqaa malee hin dubbatinaa lafaa fuutanii Masiihin Ciisaa ilma Maryam ergama Allahiiti Rabbitu isa ergate Ciisaan ilmi Maryam ergama Allahiiti dubbii isaatiilleedha ka gara Maryamitti geesse dubbii isaati jechuun duratti dubbannee jirra ayata 47 irra suuraa sadaffaa irratti jechuudha ka dubbii isaatiin dhalate jechuu Ruuhii isa biraa taate ruuhii uumamtuu jechuudha. Allah itti amana ergamoota isaatitti illee amana. Ergamoota guutumatti sadin jedhina dhoowwama waan kanarraa jedhee ergasini Allahin subhaanahu wa ta'ala innama Allahu ilaahu waahid. Allahin gabbaramaa tokkicha. Ilmi isaaf argamuu irraa qulqullaa'eetiin jira wanni samii keessa wanni dachii keessa jiru. Yesuusin illee dabalatee hundi isaatu Hundi isaatu maalidha? Gabroota Rabbiiti subhaanahu wa ta'ala jechuudha. Ayat 72 irratti am- dhibbaaf 72 irratti ammoo Masiihiin jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yastankifal masiihu an yakuuna abdan lillah. Masiihiin gabricha Allaahidhaa ta'uu hin ifatu, hin ceemu, hin jibbu. Walal malaa'ikatul muqarrabuun malaa'ikaan gara isaatti kalaanilleen Rabbiif gabroota ta'uu hin jibban inni gabricha Rabbiiti jedhee dubbata. Amma suuraa shanaffaa ayaa torbaatamii lama irratti laqad kafara alladhiina qaaluu inna Allah wal masiihu ibnu Maryam jedhanii dhugumaan kafaranii jiran warroonni masiihiin ilma Maryam kun Allaahidha rabbiidha jedhan warri isa waaqessan kafaranii jiran karaa irraa maqaniitiin jiran masiihii akka ta'e morminu nuti laakiin hiika ati jettu saniidhi miti malee masiihii jechuun hiika ati kennitu hiika mootummaa saniidhi miti Yesuus Kiristoos zarii daawit keessaa dhufeetiin mootummaa argachuu hin danda'u isa sana moo booda sii dubbadha.

Ammas samu suuraa shanaffaa torbaatamii sadii laqad kafara alladhiina qaalu inna Allah thaalu salaasa erga jedheen booda maal jedha ayat torbaatamii shan irratti masiihin ilma Maryam ergamaa ergamtoonni isa dura dabarte malee waan biraatii miti akkuma atuu duratti dubbatte san kam akka Muuseedha raajii akka kootii jedhaami atuu dubbistee jirta seera keessa deebii keessatti Yesuusiif dubbatame jettee jirta nabiyyoota keessaa ergamaa ergamtoonni isa dura dabarte malee waan biraatii miti haati isaadha dhugoomsituudha dhugaa dubbattuudha dhugaa hojjettuudha. Jari lamaanu nyaata nyaatan jedha. Jari lamaanu nyaata nyaatan jedheeti Rabbiin subhaanahu ta'ala dubbate. Aa torbaatamii jaarratti itti aansee maal jedhe? Sila waa Allaahii gaditti isin waan bu'aa fi miidhaa isinti fiduu hin dandeenye. Waan waan tokko hojjechuu hin dandeenye. Akkuma Yesuus Kiristoos dubbatu Yohaannis boqonnaa shan lakkoofsa soddoma irratti an hum- ofii kootiin homaa gochuu hin danda'u akkuma jedhu san waan waan tokko sii fiduu hin dandeenye ofii isaatirraa ka'eeti isin kana gabbartanii Allaahiin dhaga'aan jira inni beekaa ta'e jira ka waa hunda danda'u jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kana malee illee kaa duuba Rabbiin subhaanahu wa ta'aala itti fufee jechuun itti fufee maal jedhaa? Eh, Nabi Allah Isa alayhi salam uumamuu isaati wal qabatee jechuudha. Suuraa 19 faate 21. Akkuma kana qaala ni jedhe jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Kadhaaliki yookaan malaayikaan jechuudha.

Murtii dhufaansa isaattu murtaa'ee duraan lafa jira malee Yesuus qaama qabaatee qaamni isaadha ka lafa jiru hin jiru jechuudha. Dabalataan amma samu suuraa Maryam ayata eh, kudha sagala- eh, suuraa kudha saglaffaa ayata digdamii afur irratti jalaan itti lallabee malaayikaan jechuudha. Gaafa inni dhalatu san malaayikaan itti lallabee hin yaaddayin rabbiin kan keedha si jalatti bishaan yaaseetiin jira. yookaan ammoo yaa'a wayiidhaa siif godhee jira raajii dura jalqabamte isa kana akka qura'aanaatti raajiin guddaan isaa taasifamte gaafa dhalatu san rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bishaan burqisiisuudha jechuudha.